Mũthikĩrĩria wakwa ndakũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ĩno itũ twendete ya ũndũire witũ wa Mũgĩkũyũ. Ndeto ngĩtĩka rĩtwa ndirĩ ndĩracenjia, Mwangi wa Mũirũrĩ Mũcera. Ndĩrenda tũrore mbũri cia kũracia ciagĩrĩirwo nĩ kuuma mũhuko-inĩ wa ũ. Mbũri cia kũracia ciagĩrĩire kuuma mũhuko wa mwanake ũrĩa ũragũrana. Tene eh, anake magũranagĩrwo nĩ ithe eh, nake akĩongerera mbũri iria nacio koguo ũcio nĩ mũhĩrĩga gwacoka gwakĩingĩra arata tondũ kĩmwĩraga gũtikĩrĩ mũndũ takĩrĩ mũrata mũndũ takĩrĩ mũrata no mũrogi onake mũrogi ũcio nĩ akoragwo na mũrogi mũratawe koguo eh, mũthenya ũrĩa tũrore mbũri cia kũracia ciagĩrĩirwo nĩ kuma mũhuko-inĩ wao gucia njũng'wa yaku na nĩgetha tũingĩre tabarĩra-inĩ ya mũthenya wa ũmũthĩ kahinda gatarĩ coho. Hĩndĩ ĩrĩa mwanake agĩkinyagĩrĩrwo nĩ gũkorwo nĩ egũthiĩ gũkĩracia nĩgetha akĩgĩe na mũciĩ, mwĩraga kwaga mbũri nĩkuo kwaga mũka, nĩ agĩtaga mũhĩrĩga na ageta nyũmba na agagĩta arata nĩgetha mamũtware nĩgetha ona magĩkĩre ũira atĩ nĩ akĩgĩa na mũciĩ. Hĩndĩ ĩyo mwanake nĩ akĩingĩraga mũhuko wake agakĩrora ena mbũri cigana na agagĩcoka agakĩongerera ithe nĩgetha ithe athiĩ amũgũranĩre nĩ tondũ o ũrĩa ngũgwetete hau kabere maithe maitũ kana ithe wa mwanake nĩwe wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩgũranĩra mwanake ũcio. indo iria mwanake kana ithe wa mwanake kana mũhĩrĩga magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩneana kũrĩa nĩcio rũracio na nĩcio ciĩtagwo cia ithe wa mũirĩtu na ihĩĩ ciake ciagĩrĩire nĩ kuma mũhuko wao. Mwanake mena ithe na mũhĩrĩga icio mbũri ciothe no ciĩkĩrwo kĩondo kĩmwe na cithiĩ ciracĩrie mwanake ũcio. hĩndĩ ĩrĩa coka tũgakĩgomana handũ tũgacoka tũgakiuma na thutha foreni na ngari kwĩna arata na arata acio nĩ mathiĩ makuongerera mbũri harĩa eh, magomano-inĩ mbũri icio wanengerwo nĩ arata ndwagĩrĩire tondũ arata ti a mũhĩrĩga wanyu arata ti a nyũmba yanyu na mũrata ndataragwo atĩ kĩrĩa akũhe nĩ gĩkũingĩra harĩa kĩondo-inĩ eh, na nĩgetha gĩtarwo no gĩthi kĩracie mbũri iria mũrata akuongerera, reke cikorwo nĩ cia gũthiĩ kũgũra gĩtoero, nĩ cia kũgũra irio, nĩ cia gwĩka, nĩ cia gwĩka maũndũ mangĩ, no ti cia harĩa. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũrata akuongerera mbũri kana akũnengera mbeca nĩcio maragara, wekĩra harĩa waturanĩra, waturanĩra na mbũri iria cia mũhĩrĩga na cia thoguo na ciaku, onake nĩ aracia. Kana kaingĩ wahota gũgathiĩ handũ, wathiĩ handũ ũgakora hena mwanake wagũikĩrĩirie na agĩkũhe mbũri nĩgetha ũhikanie, no nĩ ũrona makĩhinganĩra ritho na mũkagũa. Nĩkĩ? Nĩ tondũ onake atarĩirwo nĩ aracia na nĩ entitled. Ũguo nĩ kuga atĩa? Ũguo nĩ kuga we ũkĩracia, ũgĩthiĩ kũracia, indo ciothe ũraheo nĩ arata, tiga ũike harĩa kĩondo-inĩ, indo cia kũracia nĩ ciaku na cia thoguo na cia mũhĩrĩga wanyu, tondũ gũtirĩ hĩndĩ mũndũ mũtarainie nake wa mũhĩrĩga agakorwo magĩtuma ndũgũ na mũkagua. na ngũkĩhoka we ũta subscribe ĩte thiĩ na mbere na gũsubscribe thiĩ na mbere na gũshare na nĩgetha tũthiĩ na mbere tũkĩraga andũ magĩkĩmenyaga eh, tũkĩraga andũ ũhoro ũyũ mwega na nĩgetha maũmenye ro rĩngĩ ngetwo mwangi wa mũirũrĩ mũcera